kedu zvinhu zvazvakanaka mari yaitenga bron mari yaidi yaitenga unoziva chinhu zvenzara zvita tisingazvizivi izvo taingoziva kuti kana mvura ikaratidza kuti yarega kunaya kudai tainokumbirira mvura mvura yaikumbirwa chekumbira mvura kuvadzimu ichinaya pasina kukundikana ndiri musango ndikanzwa nzara ndaikumbira kuvadzimu kukumbira kuti ndiranzi fane nzara vagona kutona muchero kana sadza chairo raiuya pasi pemuchakata pemwacha tichidya sadza zvaitika izvozvo kani a ah, zvatakuona iko zvino vakomana a ah, magenerations avako iko zvino hamheno kuti chii chaiko chao hamusisina tsika nzvimbo dzinoyera hamuchadziyeresi tichikureseza kuti patsime patsime pa pasingaendwi nesipo papasingaendwi nesipo patsime hm? taiziva kuti patsime hapasvikwi nesipo izo ukangosvika nesipo patsime tsime rinooma musango chamasingangotaurwa zvese zvese vamusingavutaurwi chero musango masango aiyera jiri remazhanje ukangosvika ukangoti zhanje rakaora chete waitetereka nesango uchingoti rakaora rakaora rakaora ee eh, munhu achienda nesango zaitika hadzisi nhema idzodzo kare kwaiva nenjuzu juzu chazo chazo pamadziva anga asingaperi mvura ndozooti waigona kungona kana pakatonikwa manepi so pasina kana munhu anowacha ipapo wanga usingashamisiki wasakalla mara ukaona pane manapukeni waingozviona uzvinyararira chero ukaona munhu wawaona ipapo wasingahwisisi wanga usingati ah, hone hone hone zvinoitiona vanhu iko zvino ngapapfuura puromi pa pa pa pa pamasekandauya apa ukaona munhu papa ukanyarara iwe nekungwarisa kwana prom wei baba honai honai vaikuti kungodero nekutedzereka nesango nyaasha zvegorino zviri serious kutaura tingataura hedu a zviri serious noti nzara iyi kai ichaita sei kuti nzara iyi ndiikunde handina kana plan handina kana plan

nokuti mari yaitenga kasi muchinda kuchikoro musina bhutsu au hazvipindirani nezvangu kutaura vane kare manyiti maichidya kamwe pazuva saka maguta acho agova kupi sipo yekomisa tsime yaibvepi imanjiti macho aja nesoso
haiwa ndizvo nemazvaanongotiudza au chakatarowa nepisadza
right tiri machat kobo complex apa ndo panoshandira sisikoni apa sikoni mboratidzai vanhu zvinhu zvenyu muchipewa dzemapurizi azvo tinotengesa majuzi ana gogo aripo anoita 12 dollars then matopu ma5 dollars kusvika apa Then ma jeans anoita ma 10 dollars, ma skirt anotangirawo pa 5. Kuvarume tine ma t-shirts, tine ma garments, ma t-shirt anotangira pa 5 wokusvika pa 10. Ma jeans takamaiswawo pa special ari pa 10 dollars. Ma shorts evarume ma 5 dollars. Then touya kuvana vakadzi vanodawo kuchenesawo, kuzvichenesawo mukati. varume vada kuchenesawo vakadzi vavo mukati tine mabras edu ma5 dollars nemapenzi acho unezvikomechanisa mechanisa tozoti kupreparation vane nhuku tine manepi mababy blankets matowels hatine variety of things magetsi evana mawipes macleaning towels zvese zviripo zvakachipa madresses edu anotangirawo pa10 dollars kusvika pa15 tichitaurirana maprizes are negotiable oyo boss torondo varipo Yes, boss Torondo. moda kuti kudii naye boss torondo Eh, inyaya yakanaka iyi ndokushanda kukuita vanhukadzi vanakoni munomu vachizviwanira zvimari zvavo havana nguva yekutsvaga mari nedzimwe nzira dzisingaiti saka tongoti ha bhizinesi ngariende mberi oyo nhasi vakatsigirwa nevakomana onoda kuti kudii naye tino pabasa ra- ra- rasikoni
ndoda kuti sisi koni vandigonera vagare kure nemoto vangatsva
promuda kuti kudii kuna oyo kwanza vaende kure nemoto handiti right mm -hmm. mazvionera mafanzi ndo zviri kuitika mubvuma sikoni vari kuita zvinhu zvavo vari kuita zvinhu zvavo ini pandafarira sikoni ndeapa pamabramaasindazoingotoarukadzikoanurume ati avarume varipo atipfekiraandoda kubvunza ichonowani sikoni Ko ini ndikatenga boxer iri handinoenda mukati? Hamuzozivi here ndo randakapfeka musi wandouya futi pano. Ah, atizi atizi atizi.
Ndogona kuzonyara kuuya kachingoti zikoni. Ah, kana. Ah, anyway, ndezvebasa.
Nzara ichasuka vanhu, vanhu vasati vatanga. Chirekaroja kojeko mama yese anopwa mazama. Au!
Vanga type dzana mai Tito anosara vari flat. Kaja lagwa atengo sara meso jet. Au!
kana ari samatsanga hatitauri achatosviba serima
samabhozo uchangosara kurasa yese au
arisadi mozinzi gumwe isasara zvaita setsanga midzi
kasi mupenge kani tino na bro newe nefu komotukire vanhu vanhu vati ati nzara yacho inenge ichingorova munhu wese nemi mutenge muchingorohwavo nayo pane kauri sewepurome kuchangosara ruheti ndokuchangosara nzara inenge ichirova munhu wese sana tino hatitauri ah, apa kuseka matsanga kusviba apa vakangofanana haiya nzara ichangorova munhu wese munhu wese nzara haisii ah, muchazviona zvi Seka yenyu vamwe muchidero. Ah. Sipana kaucha love manyanya.
Anditi isu topiwa kwana yivayo. Yara imbo trovi. Hehehe.
Never problem. Benz ya soja love ikupiwa ini. Mari ndine. Ndombo driver ondoti. Eh, vandiona dumira.